Me kī pēnei au kua tino tere te rere o te tau nei, ngā tūāhuatanga katoa i tēnei tau. Oi, kia tere! E whai tonu ana pea te wairua, kei te tatari taku tinana ki taku wairua, ā, kei ngā rangi tūhāhā pea, ā, te wairua e rere ana i te nui rawa o ngā mahi kua tutuki, ā, kua heipū ake pea, ā, ki runga ki a au, ki taku whānau i tēnei tau. Ko Pūtaua ki te maunga, ko Rangitāi ki te awa, ko Mātaatua te waka, ā, ko Ōruataupare te whare, ko Te Pahipoto te hapū, ko Ngāti Awa te iwi, ko Ōrini ngā wai kaipara ahau. I whānau ahau ki roto o Whakatāne, ki te hōhipera ki reira, ā, kāore roa i muri mai taku whānautanga ka hūnuku mai tōku whānau katoa ki konei ki Tāmaki-makau-rau. Nāwai nāwai ka tau mātou ki roto o te atatū, ki Ōrangihina, koirā te ingoa tūturu o tērā, tērā takiwā, engari ko te atatū North. I te wā i a mātou e tamariki ana, ko Warutoruwhā. Koirā te takiwā i noho ai mātou ko taku whānau te whānau Te Pou, me te aha, He hapori Māori tērā, nē? He nui ngā Māori noho atu ki roto o Te Atatū, ā, ki te Nōta me te Tonga. Nō ngā tau waru tekau, mātou hūnuku mai ki konei, ā, 2025, kei korā tonu mātou e noho ana. Mātou ko taku pāpā, Whakaangi, ā, i mate taku māmā, tō mātou māmā e toru tau i mua. Ā, hoi anō, rua tekau mā rima tau ia i tōna whare, kei reira tonu tōku pāpā me aku tamariki tokorua, tētahi atu tokorua, aku tamāhine kei tōku whare ake e noho tahi ana ki a au, ā, ko mātou ko mokopuna kei reira. Iwa tekau mā rima te tau ka tīmata ahau ki konei ki tēnei kura, arā, ki Te Wharekura o Hoani Waititi Marae. Koirā anake te wharekura i te motu. Mō mātau ngā pia, ngā manu pīrere o te kōhanga reo ki roto o Tāmaki Makaurau. Ā, koirā te take i haere pēnei mai mātau, ā, o ngā kura kaupapa Māori puta noa i Tāmaki Makaurau me te motu, ka. Ā, tōpuni mai mātou ki konei, iwa tekau mā toru ka tuwhera, iwa tekau mā whā ka tae mai taku tuakana rāua ko taku tungāne, iwa tekau mā rima ka whakatuwherahia e te kura te āheinga ki a mātou ngā nohinohi, ka karangahia mātou ko te reanga teina. Ahau i tērā tau, He standard tū. Nō te tau iwa tekau mā iwa, tekau mā rima, tekau mā ono taku pakeke ka puta taku ihu i te wharekura nei. Ka mahara ake ahau ki te wā, ngā rā tīmatanga i tūtaki ai ahau ki a Pāpā Pita, tērā wā nē, ko ia te mana nui o te ao, kai rākau, E te whare tū taua, ko ia hoki te pou matua mō te mātauranga Māori ki roto i a mātou o Tāmaki Makaurau. Engari, i a au e tamariki ana, ko ōku maharatanga tuatahi mōna, he maruwehi, he maruwehi. Me pono te kōrero i ōna wā ka whakamīharo, engari i te nuinga o te wā ka tino mataku ahau ki a ia, i te mea he tangata mataku, engari ko te nui rawa atu o tōna. mana ki a au tamaiti nei, ā, he tawhiti i a au, he tawhiti rawa i a au. Te āhua o tō mātou pāpā i ērā tau, kua ngohengohe koa, kua māmā haere ināianei, engari i ērā tau, i ērā tau nē ka kuhu ia, mōhio koe, Mōhio te ao katoa kua tae mai a Pāpā Pita ehara i te mea i pānuitia, engari ka mōhio koe i te mea ka rerekē ngā whanonga o ngā kaiako. Ka, ka pai ake ngā whanonga o ngā, o ngā whaea ki a mātou, ka āhua. Aroha. He kupu i tuku i runga i te aroha ka rongo mātou, oh! Oh, kua panoni te waiaro, ko wai kua tae mai, ah, ko Papa Pita. He kōrero tēnei ki ngā hapū me ngā rohe, ā, ngā kāinga, kia uru atu ki roto i ō rātou ake kura. Nōna ka tuku ko Kauhau. Kaha ia, he kaha nōna ki te whakamahara ki a mātou i tō mātou wāriu. te wāriu o te tamaiti Māori e ako ana ki te kura kaupapa. Ko tāna, Kaua rawa koutou e tuku i te mana Māori motu ake kia hinga. Ko koutou, me kōrero Māori koutou i ngā wā katoa me taku pōhē. E kōrero Māori ana mātou, he aha tō take, he aha tō riri? I ērā tau, engari, ā, Nei he whakaohooho, he kaiwhakaohooho a Pāpā i a mātou ia rā. Ia rā he kaiwhakaaweawe i a mātou engari koia pū te pou, ā, kai āwhā me te pou tokomanawa o tēnei marae, o tēnei kura. Tō mātou marae, mai anō, mai anō, he marae e tuwhera ana ki te katoa. E pono ana tērā kōrero i te mea i te nuinga o te wā, mēnā i konei mātou e ako ana i te akomanga, Ka tūpono a Pā he, he mate ki runga ki te hapori, ko mātou ngā tamariki, ko mātou ngā tauira ka haere ki runga, ā, ka mahi i ngā mahi marae. Ko mātou ngā ringaringa me ngā waewae o tēnei marae me ō mātou pākeke, kaua ko ngā mātua, ko ngā pākeke o te marae, ko ngā pākeke o te hapori, nē, ko Waipareira anō hoki tētahi o ngā tino tuarā o tēnei hapori. Ko te marae te ūkaipō o te hapori, kaua ko te kura anake, engari te uru o Tāmaki Makaurau, i te mea, he marae e tūwhera ana, ehara i te marae nō te mana whenua, ko Te Kawerau-ā-Maki, nōna te mana ki te whenua i konei, engari ko te marae, Ko ia te pou, ā, te pirihonga mō ngā taura here katoa, pēnei i ahau nei, pēnei i a mātou o tēnei kura, ā, ko tō mātou marae te tino. Taku tau whakamutunga ki konei ki te Wharekura o Hoani Waititi Marae. Anei tētahi kōrero. Te tau iwa tekau mā whitu ka hapū tētahi o ō mātou tuakana i konei, i te kura tonu mātou, engari kāore i kaha kōrerotia, pānuitia rānei tērā. Ehara i te mea he kino, engari i ērā tau, nē, kāore au i mōhio ki tēnei mea te kaikiri. Purapura, puaroa ehara koe i te ao turoa nei. Ki tēnei mea te whakamā. Engari, i kite au, i rongo ahau i ngā kōhimuhimu o waho. Ka rongo au i ētahi kōrero e rere haere ana, oh, te teen pregnancy, nē, tēnei mea te rangatahi ka hapū ana, kua hē ngā rā. He kino, ka mate ia ki te noho ki te penihana, nō reira ka hapū ana tētahi o ngā tuakana i tērā tau ka whakaaro, oh, kua hēnga rā, nē, kua kore ia e whai oranga, he tino kaha tērā whakapono i roto i a au, kaua ki a ia, engari ki te whakaaro, ki te hapū koe nōu e taitamariki ana, e rangatahi ana, kua hēnga rā. He kururu no te marama koe He kururu to nga rerewa Ehara he koroua nui I karapotihia taku tuakana e tōna whānau ake me tēnei marae, ngā kaiako, mātau ngā ākonga i kitea te Māori noa iho o tērā tūāhuatanga i konei. Hara i te mea i, ā, I konei mātou e kī ana, he pai tēnei, me hapū tātou katoa, nē, me whai tātou kia whai tamariki ngā tamariki, kāhore, engari he mea nui tērā ki a au, ki a mātou te kite i te arohanui me te kaha o te manaaki, te manaakitanga i tēnei marae, i tēnei hapori i a mātou ngā tauira. Kāore i roa, ka whānau mai anō he uri anō i waenganui i a mātou Ko taku whakatipuranga, ā, ka hapū anō taku tuakana a Te Raina i te tau iwa tekau mā iwa. Ka tae ki te pito whakamutunga o te tau ka tūtaki ahau ki te pāpā o aku tamariki mātāmua, nāwai nāwai, ko au anō hoki i hapū, nō reira māu ko taku tuakana i te hapū i te wā kotahi. I te wā i hapū ahau, ā, me pono ahau, kāore au i harikoa. I wehi ahau i mataku, i huna, i huna ahau. Tahi tau māu, mātou i roto i te hōhipera, ka. Ā, ka tūpono kite ahau, ā, kua hapū anō. Ko taku tuarua i whānau mai i te tau 2001, ā, ko Te Aomihia tērā. He tama, he kōtiro, ā, tekau mā whitu tau taku pakeke, e rua tamariki ki ōku hope. Uaua rawa atu i te mea kātahi anō ahau ka puta i te kura nei, i te wharekura, kua kōpū. kāore anō kia whai tohu whakaaetanga kia kuhu ki te whare wānanga, kāore aku mahi, kāore he moni i te noho au ki te whare o tōku māmā. E waimarie ana ahau engari e mānawa nui ana ahau i taku māmā. Ko taku māmā te mea tino āwhina i ahau. ā, ki te whakapakeke i aku tamariki, engari ki te whakapakeke hoki i ahau, ā, nōku e ako ana me pēhea te tiaki tamariki. Waimarie e hoki ahau i ōku tuākana, i a Rawini rāua ko Te Raina, ā, nā ōku tuākana me tōku whaea i mōhio ai au me pēhea te kawe i ahau.

Me te kī mai ki a au, Kua tae te wā. Me haere koe ki te kimi mahi, me haere rānei ki te whare wānanga whāia, tētahi ara e kite ai āu tamariki a koe e angitu ana ki te kore, ka kore rawa rāua e mōhio ki ō painga. Ā. Nō reira, i kite ai te niupepa, ka huri, ka kite i te pānui a South Seas, South Seas Film and TV School. Me taku whakaaro, he karahipi, he poua ka whakaata, akene pea he mahi kei reira. Nāwai, nāwai. 2013 ka tono tūranga mahi ahau i te karere, nāku tonu i tono. E rua rā ka hipa, ka riro mai ki au te tūranga hei kairipoata. E ngā mātāwa ka huri noa whakaopeti mai rarau. Kātahi a Miriama kamo, ka waea mai ia ki a au, me te pātai, Hei, kua whakaaro rānei koe ki te pānui i ngā karere? reo Pākehā. Ka kata ahau, me te kī, Oh, tērā tētahi wā i toko ake te hiahia, te whakaaro me te hiahia ki roto ki a au, engari kua tūreiti. Hei tāna, Nā te hā i tūreiti ai. Ko Mokoia taku kauae. Kāore au i te rite ki te tū ki mua i te aroaro o te motu me taku kauae. Ehara i te mea ko te kauae, ko te whakapapa, ko te katoa, ko taku oranga, ko taku wairua, ko taku whatumanawa, ko ōku mātāpono katoa, e pātaingia ana e ia. Kāore au i whakapono ka whakaae mai ngā rangatira o te reo tātaki kātahi engari ko ngā kaimātakitaki ko Aotearoa kia noho ko au hei kaipāpāho, hei kaipānui i ngā karere o te hōtaka tuatahi o te motu. Engari nā Miriama ahau, ā, i whakatika me tana kī mai ki ahau, Hei aha māu tā te motu e kī nei, Kua tae te wā, ko koe te wahine tika, ki te kore ko koe mā wai?
Kia ora, ko te Tūhoetanga o te rā, it's midday. Nō reira, āe, i eke ahau ki te taumata o One News, pānui ngā karere o te Poupoutanga o te rā.
E ngā mātāwaka huri noa, tēnā koutou katoa.
Ka tutuki i au tērā hōtaka tuatahi, te kaupapa puta, puta atu au i te taiwhanga pāpāho, ka hurō te whare i pakipaki te whare. Ko ngā hoamahi o One Years, he Pākehā katoa, he tauiwi katoa. I tērā wā, i te rongo au i ngā waea o te tari e haruru pai ana, e hoihoi ana ngā waea katoa. Me taku kite i te tokotoru e manaaki e tiaki ana i ngā waeane e kite ana i te ahotea, haere tōtika ahau ki a rātou i Hand it, would he do it in te loudspeaker, ka meatia te te pātene ka rongo ahau i tētahi, tētahi, he kangakanga ana, kangakanga pai ana ia ki te pua tāne e. Na, i te tokotoko waea, kangakanga ana e riri ana ki te tangata, Moku te take. Ko wai koutou ki te whakatū i tērā wahine, i tērā mea? He mea tērā i runga i te pouaka whakaata, nāwai kī e whakaae ana a Aotearoa ki tēnei tūāhuatanga, He tautau hea rātou? Kaua e tuku i te Māori ki runga i taku pouaka whakaata ne. Me i kite au i ngā mata o ngā Pākehā i roto i tērā whare. E riri ana, e wherowhero haere ana, e whakamā ana. Ko te mahi tuatahi a tērā tāne, ka tiki mai te waea me te kī. A kāti, ki te kore koe e pai, Whakaweto i te pouaka whakaata. Nē, koirā noa iho, ka mātaki ahau i aku hoa katoa e pērā ana ki ngā waea ki te kore e pai ki a koe, whakaweto. Kāore mātou e panoni. Ko te reo Māori te reo tuatahi o tēnei whenua, ko ngā Pākehā ēnei, ehara ko ngā Māori. I te taituara rātou i ahau, nō reira kāore ngā kaikiri i whai wāhi mai ki ahau. Ka rawa atu te manaakiti a oku e ratou i te roanga o taku noho ki reira, i taku putanga ano hoki, i whawhai nui ratou kia kaua au e wehe i tera whare. Engari ko te take i wehe ai ahau i te reo tataki, kaore he mahi pumau ki reira. Koira nui o te take. Pīrangi au kia pūmau taku noho ki tērā tūranga hei kaiwhakataki matua mō tētahi hōtaka. Koira te hōmaitanga nui a Newsup. I hōmai rātou i te teihana, i te hōtaka haurua i te 11 i te ata, ka whai ko te haurua i te whā, kātahi ka eke au hei kaiwhakataki matua ki te ono karaka, i tutuki i a au ōku wawata katoa.
E ngā mātāwaka huri noa, tēnā koutou katoa. After a trying year, we begin tonight with some good news.
Ka tahuri au ki te ao tōrangapū. Kite ana ahau i ngā mahi nui i tutuki i a Te Pāti Māori, tētahi ki te hīkoi, te whakapoapoa, te whakapātaritari i tō tāua iwi Māori kia tahuri ki te Pāti Māori hei kauaka mō ngā wawata o te iwi Māori ki roto o Pāremata. Tāmaki Makaurau, taku rohe i konei, te rohe nānā ahau i tangata ai ki tēnei ao. Ka mate a Takutai, taku māngai pāremata, taku mema pāremata, ka mate wawe a Takutai, ka oho rere tātou katoa. Na, ka whakaaro ahau kia whakatū i taku ringa. Engari ehara i te whakaaro, kāo, ehara i te mea i toko ake i tērā hāora tonu, kāore. Roa au e āta whakaaro ana ki te ao tōrangapū i roto i ngā tau, nē, Ka toko ake ērā whakaaro, ka taea rānei e au tērā mahi? Mahi nui, ko ai te pōrangi ka pīrangi whawhai ki te taniwha hikuroa. Nē, he pērā, he manu pīrere ahau i tiu i te kōhanga reo, ka tae atu ki te rongohua o ngā kaitōrangapū kaitā o te motu, ko ai taku hoariri, Ko taku tungāne ko Pēni Hēnare. Ai, i te wiriwiri o Kupona, ā, i te rua ki ahau. Te pō i puta ai taku ihu i Wikitoria ai ahau, tomo. Hei ohorere ahau, i rua ki, i tangi, Ērā kare-ā-roto katoa i pā ki au i taua pō tonu, ā, i hāputa, e, kaha taku hāputa me te hāputa o taku hapori, taku hāpai o, ā, mātou katoa au rō, kua tutuki, kua ea, kua mutu. Kei te rangi te poho, ā, e whakahīhī ana au i a Orini, ā, i tana kaha. i tana māia i ngā wiki nei e mōhio ana tātou e tauhou ana ia ki te ao tōrangapū pēnei. I tīmata i konei i te pō i tohua ko au i kōpoua i kōwhiringia ahau hei māngai mō te Pāti Māori i tīmata ki te marae i tīmata ki te whare te pō whakamutunga te pō i puta ai ngā hua o te kōwhiringa by-election o Hōtata I hoki mai ahau, i hoki mai taku whānau katoa ki ngā tūmanako whare, ka kapi ki te karakia. Karakia tahi mātou, kōrero tahi, kai tahi, kātahi au ka hiki papa ka haere ki tētahi atu wāhi ka tūtaki ki a Rāwiri mā ki te Pāti Māori, i reira rātou e whanga ana ki a au. Yeah! Ka puta te hua! I rua ki ahau, i muri i taku menemene me te hurō, i hurō ahau i te mea i te hurō te whare. Engari a roto, he pono tenei a roto, e wehi ana i runga i te mōhio, anei, kua tīmata.
In accordance with the determination of the Business Committee, I call on Orini Kaipara to make her maiden address to Parliament. Korihi,
korihi, ko. I mahi nui au kia mau au i ngā kaka tika, kia ako i aku kupu kia pai te rere o aku kōrero katoa. I te mutunga iho, i panaia, i roa rawa taku kauhau, rua tekau mā toru miniti e ai ki, e ai ki ētahi, kāore au i kite i te matawā, ā, i tutukia au i a au ētahi tuatahi maha. He maha ngā tuatahi i tērā rā. Te kore e mau hū, kāore au i mōhio me mau hū ki roto i tērā whare, he aha te hua o te whāriki ki te kore e taea e te pae, te takahi, nē, ko au tēnei. Ā, engari he Māori. I tuku maioha ahau i runga i taku hiahia kia, kia rongo anō te whare i te mauri i te wairua o taku tai. Ā, e kawe anō i te mauri o te tūru o Tāmaki Makaurau ki roto i te whare.

Kīhai au i kī taurangi ki a ia e kore au e haka. He rūkahu tērā, kāore tērā. Kōrero i puta. The House is suspended.
I hui au ki a ia, i hui māua tahi ko taku, taku kaimahi, ki a Gerry Brownlee, ko tāku ki a ia, kai te pīrangi ahau me taku whānau ki te tuku i tētahi waiata tautoko e pai ana tērā ko tāna, ai, māmā noa iho tērā. Engari he mea anō, ka kī ai, Kao, koirā noho, he waiata tautoko. Ā, nāna noho. Engari anei, mōhio ahau, mōhio tātou te ao Māori, he āti tikanga o te waiata tautoko. Arā, i te mea he waiata noho, ka whai ko tētahi haka. Kāore au i kōrero mō te haka, kāore māua i kōrero mō te haka i kī au waiata tautoko, nō reira. Āe, kei reira. Koirā te pono. I kī ai ka waiata tautoko ahau. Nā, ko te he hapa i te kimi i a nei, i whakatewhatewhangia ahau, i whakatewhatewhangia te Pāti Māori e ia mō tērā, mō tērā rā, mō tērā waiata me te haka. Kia kitea ai mehemea i te pono ahau, ā, i whakaritea rānei e au, e mātou ko ngā tamariki kia haka rātou, kia tākina e rātou he haka. I te mutunga iho, ko wai te Māori i tēnei ao? Ka tū ana ki te tuku i tētahi kauhau, ka tū ana ki te whakatutuki i tētahi whakatinana moemoeā, whakatutuki i tētahi kaupapa nui whakaharahara, ko ēo tātou e mōhio ana kāore he haka ka whai. E mōhio ana tātou katoa ka wikitoria i roto i ngā kapa haka whakataetae, whakataetae kapa haka, hākinakina rānei, he haka ka whai. Awesome. Te Atatū, we're filling up. No. I know, we're taking over. I know. Hey, kia ora.
Welcome. Thank you yeah. so much, thank you so much. Now that's done, okay, it's over.
Kāore anō ōku wae kia tau ki te whenua. Me he mea ka kōrero ahau mō ōku whakaaro, ka hoki rānei ōku mahara ki tērā rā, ki te rā tuatahi i tomokia e au te whare, uh, pāremata. I te mea kua, kua, huh, ia rā, ia rā, he nui ngā mahi, nē, kāore anō kia mutu, nō reira, kei reira pea uh, te tika me te pono o te kōrero. Kāore anō ngā wae kia tau ki te whenua, engari ko ngā ko ngā mea mīharo o tērā rā ko te taenga mahi o tōku whānau. Oi, oi te tā!
Ko te taenga mai o ōku hoa rā tahi, ōku hoa nō tēnei kura ake, nē ko mātou te whakatipuranga tuatahi o Te Aho Matua. I tuhituhia Te Aho Matua nō mātou i te kura, te kura kaupapa Māori. o Maunga Whau, o Waipareira, o Hoani Waititi Marae, i reira rātou katoa. I tae atu mātou ki te Kura Kaupapa Māori o Ngā Mokopuna, ka tuituia te hono i waenganui i a mātou, ā, ki a rātou, hei mauri ā, mō mātou, nē, ā, kia takahi tahi, ā, i te whenua ki Pāremata kia haere ngātahi ai te whakaaro a te tuakana me te teina i roto i tērā o ngā whare, ā, kia wheako ngātahi i mātau ngā raukura, ngā iti raukura i tērā ao, i tērā rā, i te hirahiratanga o tērā wā, arā, He aha tērā? Ko te ekenga o te raukura tuatahi o Te Aho Matua ki Pāremata hei mema Pāremata mō tētahi o ngā tūru Māori.
Kia ora! Kia ora, nau mai, haramai! Aa, kua ora te rā!
Māua nō koe e kuhu. Kei hea koe? Oh, pai ana, haramai, haramai. Kaua e aro atu ki te hunga e kī ana e kore rawa e taea e koe tētahi āhuatanga i tēnei ao i te mea i te mutunga iho ka taea e koe. Ko te mea nui ko te hiahia. Ki te hiahia koe, ka kimi koe, ka kite koe i te ara e taea ai e koe te maunga te kake, nē? Me roha ō parihau, me wheako ki te hapa, he oranga nui kei roto i te hapa. Kaua e wehi ki te hapa. Ko te oranga i roto i te hapa, ko te akoranga. Ko tēnei mea te ako, kāore ōna mutunga. Kia kaha koe i tō mahi. Āe, wepua, wepua. Harara e te tūtau. Moe.
Moe.
Āe, āe. Awhiawhi rākau.
Kua tutuki, kua ea. Inau ka tutuki ana i a koe te tū ki te matatini, ka heke i te atamira, kei te pērā ngā whakaaro i tēnei wā. Kua tutuki, kua ea. Ka mutu, tino koa nā hau ki te kite i ngā mata o ngā ōku whānau, whanaunga. Pau te hau i te mea i piki mai ngā arapiki. Tino harikoa, tino harikoa. Menemene.